Hello, hello, nil-għawkom għal podcast iħor, il-podcast tas satar mit-temi gbar, għazzar u l-lum għanna erba studenti ġodda minn skola daqxej differenti mill-axar darba. E, il-lum għanna naqra taħlita għanna tifel, l-ewel tifel ħajkun fuq il-podcast. Għax sissa Kolla tfajliet kienu sewa. U maħna l-lum għanna lil Melania. Hello. Hello. Għanna lil Zeja. Hello. Hello. Għanna lil Jan. Hello. U għanna lil Elena. Hello. Hello, jena jisimni Zeja Kirkop, għandi 10 snin. Hello, jien Jan Seekers, Ma għandi 11 sena. Jiena Melania Tappardi għandi 10 snin. Jien jisimni Elena Farrugia ġejja mill-iskola primarja ta' Baker Kara għandi 10 snin. Nġi mill-kullet Santa Teresa da Baker Kara. Il-passatemp tiegħi huwa il-karat. Fil-free time inħobb nilgħab futbol. Il-passatemp tiegħi huwa nisfen, nilgħab il-futbol. Is-suġġett favorit tiegħi huwa xjenza. Is-suġġett favorit tiegħi huwa matematika. U jiena ġejt hawnhekk biex nieħu gost. Biex nisma' l-opinjonijiet tal-oħrajn. Ġejt hawnhekk għax esperjenza ġdida. U jiena ġejt hawn biex nagħmel differenza. Kif intom l-ewwel nett illum? Tajjeb kollox sew għarrej tal-ġen tal-ġaħjar, is-sod ġil nisma mhux ħażin jew dam ma daw kollha tajbin. Aħjar, aħjar. U llum se nitkellmu x'in it-tema tal-lum? Ambjent. L-ambjent, preparati, eh, preparati. Mela, l-ambjent, issa ħna x'nifmu biha l-ambjent, eh, x'tifmu biha l-ambjent. Hmm, xinu l-ambjent? Tkellmu, tkellmu, mela tkellmu biex intridu. Il-natura um, madwarna. Il-natura ta' madwarna xiktar. Ikun hemm ħafna annimali u mhm. seġar biex iġibuna l-ossiġnu. Per eżempju, Iva, orrejt, jekk ikun hemm. Fejn ikun hemm. Xiktar, xiktar, x'inhu l-ambjent? X'nifmu? Hmm? L-ambjent hija natura biss. Djar ta' ħafna annimali. Eh, annimali biss? U nis. Anka nis, djar tagħna fil-verità huma huwa parti mill-ambjent. L-ambjent huwa dak kollu li hawn madwarna. Aħna hawnhekk Għandna ambjent f'dil-Kamra wkoll. U l-ambjent ta' din il-Kamra, mhux hekk? L-ambjent ta' din il-Kamra m'hawnx natura, hawn natura? Le, xi xi pjanta għandna wara. Eżatt. Imma l-bqija, l-ambjent ta' dil-Kamra huwa magħmul minn, minn xi x'inhu magħmul f'dil-Kamra? Minn? Mill-injam, għamara, kotba, x'iktar? Il-microphone se qudiemna. Minna, U xek, dak huwa dan l-ambjent. U kull ħaġa li teżisti madwarna, mhux veru. Imma Nitkellmu ftit dwar l-ambjent, eh, forsi iktar il-natura, xan nsemmu l-ambjent, iktar nejdu fuq il-natura, u hekk. X'taħsbu fuq il-natura għaw Malta? Ek. Hmm. Dejjem tibda tonqos, għax hmm. in-nies dejjem jaqtaw is-siġar biex jagħmlu l-affarijiet bħal-linjam u hekk. Hmm, u taħseb li għalek biss jaqtawhom is-siġar? Le. Mexi, tkellmu, ta' tux id-dej, u għagħi tħares law, ma t tkellmu intom u koll, ġviri. Eh, mhm. eh, għax jaqtaw istaġar biex għamlu l-karti, biex nħawdu n-nqraw, u mhm. naħdmu l-iskola. Imma għaw ħafna nis li jgħajmu mal-art u mux tajjeb. All right, all right. Is-sinto semmejtu taqtaw is-siġar forsi biex namlu l-karti. Eja nejdu li naqtaw is-siġar biex namlu l-karti u li njamu hekk. B'xi mod ifimni isak trid issir. Hux veru, trid issir, imma l-għar x'inhu? Naqtaw ħafna. Eh, mela, eżatt, li naqtaw ħafna żejjed u biex. Jibnu l-bini. Biex jibnu, per eżempju, li naqaċtu s-siġar, per eżempju, biex nibnu xi ħaġa. Ux veru, naħseb dik hija waħda mill-ar l-iktar fajt kora, jisa kattu, orajt, li mux xorta tuża, eventualment, xa tuża dik l-ar tal ħaġa ma miex l-istess, ux veru. Taħsbu li għanna ħafna bini u Malta.

Eh, le, ma dik jaqdaw ta' ziġar biex namlu ħafna bini, ma l-fej tasbu li għanna ħafna bini għaw Malta. Għax għax jiġu ħafna turisti. Mela, inti jett turisti xeklin. Għax jiġu ħafna nis. Jiġu ħafna nis, mela, ħafna darbi naħseb il-turisti fil-verita, il-turisti iktar fil-lukandi. Eżat, imma ġifiri jibnu balla ħafna lukandi. Eżem. Restoranti. U restoranti, u businesses, u ġveru. Mhm, Malta zaħira, allura Jibnu iżjed bini ħalli t-turisti jkollhom fejn iduru u anke n-nies ta' Malta. Naħseb jien aktar forsi biex jiġu joqogħdu pereżempju hux veru? Biex nġibu iktar flus mit-turisti. Pereżempju, eżattament. Però taħsbu li jekk nibnu ħafna ħanżiduhom it-turisti? Le. Le. Hmm? Ġifieri taħsbu li hija idea tajba din nibnu ħafna biex forsi jiġu turisti? Le. Le, u x'għandna nagħmlu biex jiġu iktar turisti? Il-pajjiżna tkun iktar nadifa, ikollna iktar ambjent u arja nadifa. Ikon iktar siġar u pjanti. Mhm. Ġifieri taħsbu li dawk l-affarijiet jiġbduhom iktar kieku turisti? Mhm. Hmm? X'iktar, x'nistgħu nagħmlu iktar? X'isem biex forsi hekk l-ambjent ta' madwarna aħna f'Malta speċjalment jilqa' iktar kemm għalina u kemm ejna kemm sembu t-turisti nsemmuhom ukoll biex jiġu t-turisti iktar x'għan iġbduhom it-turisti. Turisti barra minn Malta m'hemmx ambjent, pereżempju, x'taħsbu li jiġbidhom it-turisti dawn Malta? attivitajiet, il-turizmu, mhm. tradizzjonijiet. All right, inti tgħid inti qed l-istorja wkoll tradizzjonijiet x'inhu il il-baħar? Eżatt, il-baħar. Il-baħar, issa semmejna l-baħar allura. X'taħsbu dwar il-baħar f'Malta? Taħsbu nieħdu ħsibu ħana biżejjed? Le. In-nies jewwadbu ħafna ħmieġ u noqtlu l-annimali bħal friken u ħutu ekku, allura ma jkollniex Hemm iktar fil-baħar. U hemm ħafna annimali jinqabdu fil-plastik li jarmu fil-baħar. Eżatt, eżatt. Infatti rajna kemm il-darba fkieren per eżempju bil-plastik imdawwar mu mhux veru, vera vera dnub. Imsiken. U imsiken, imsiken. Tafu b'xi affarijiet li għandna per eżempju f'Malta skemi per eżempju biex nipproteġu l-ambjent jew biex nejnu biex tafu per eżempju. Per eżempju, jkun hawn xi nies imorru jnaddfu il-baħar għal jkun iktar nadif u ma jwerġawx l-annimali u jiklu. Mhm, mhm. U jispiċċaw jmutu. Eżattament, għanna per eżempju s-sistema tal-cleansing tal nejdulom, aħna li jimorru jduru kull lokalità, jew anka fi ibħra u għaw bajjiet, ecc. u xekku jiġbru jipruvaw natfu xiktar, xi skemi iktar għaw biex nejnu l-ambjent. Li Ma ġanara jitkellem. Li eh, eh, il- ikun hemm il-ħmieġ fit-toro u jmorru jiġbruh. All right, minn jiknes it-toroq per eżempju, eccetera. Mhm. Ċiktar. Il-wildlife. Il tal Wildlife. wildlife jew tal-bird life u tal-eżatt, daw li sol entitajiet li jew laqdiet volontari u xek li jieħdu ħsieb il- l-annimali, proset em, tal-animal welfare per eżempju, u xveru. X'iktar, x'tafu iktar, pereżempju minħabba l-iskart u hekk xi skemi għandna f'Malta? Ta' xummimu. Ta' xummimu, x'jagħmel xummimu? Inaddaf il-bajjiet u l-art. Mhm, u jagħmel ħafna xummimu propja nħoloq mhux biex inaddaf imma biex Għalfejn ħoloq xumbimu. Eh, biex jifqu it-tfal ma jamlux mal-art. Eżatt, biex. Jgħalmu minnu. Proset, eżatt, eżatt. Xumbimu ġim waqqaf biex jgħallem propja bħala mezz eh, edukattiv biex wassal eh, it-talim fuq il-nieħdu sib l-ambjent. Xiktar, xiktar għaw, eżempju, fejn jidħol l-iskart. Xi skemi li għanna, per eżempju, nistaw namlu aħna li aħna għanna nieħdu ħsib nagħmlu għam. Pereżempju, nġibu basket magħna ta' eh, eh, minn flok nagħmlu għam mal-art, pereżempju sigaretti u l-bottles, nagħmlu għam hemm ġew jekk ma jkun hemm xwieħed ħdejna jew mhm. kun mimli. Eħe, eħe, eżattament. Xaw iktar, xaw iktar. Kajk imorru għawting ma tal-iskola, mux nitfawom mal-art, jew nfittxu dasbin jew namluwom fil-basket, mm. u narmuwom l-iskola. Taħsbu li hawn biżżejjed dustbins f'Malta? Li qed tiġini f'moħħi issa. Le, le. Kemm il-ġieli tkunu mixjin, pereżempju, tixtiequ tarmu xi ħaġa. Jew ikun mimli proset, proset, x'tagħmel? Tibqa' żommu fidek. Tibqa' żommu fidek għal? Sad-dar. Sad-dar, sad-dar. Jew sa' kemm issib dasbin. Eżatt, ma probabli għandek ċans iktar ta' saqta sa' dar minn mhux ġifieri biex da xaħna dinaw kritikaw ukoll u għaliex le. Jiena vera dejjem meta jkun jien ten jew ikollu xi dubbin jiduru miegħu. Veru. Per eżempju bħal San Pawl hemm 5 meters u dazbin, 5 meters u dazbin. All right, hemm areas per eżempju hekk, speċjalment fuq daw tgħid eżempju kien hemm ix-xatt u hekk. Ejwa, turisti, eżatt, eżatt. Ifimni tajjeb hekk għandu jkun hux. Ħalli inti mhux taqta' qalbek għax veru tispiċċa taqta' qalbek, mhux veru? Mhm. Jien darba m'illux kont qed niekkol niftakarni banana fil-karozza u l-banana taf kif tkun tintarbija mhux qed tħażhomha fil-karozza jaqt inten. Qed nsuq, nsuq, nsuq, u ħin kollu nittawa biex insib dustbin. Il taf kemm dom tinsuq biex sibt wieħed.

Għax huma expensive biex tagħmilhom. Għax in-nies minflok jarmu fid-das bin aktar jaqblu jarmu mal-art. Imma forsi jarmu mal-art għax m'għandniex biżejjed. Għalfej tasbu li m'għandniex biżejjed, għax għan edna, edna li sewwa li m'għandniex biżejjed, ux veru biz. Għax jidu jom fuq iktar flus. Biex jagħmluhom? Eh. Taħseb? Mmm, mhux daqshekk. Għalfej taħsbu. Xta, xiridu jiġri meta jkun hemm dustbin wara kollox, meta jkun hemm bin? Eh, għax jidu hemm uh, they have to hire more people biex inatfuhom. Proset, proset, dik hija waħda mill-ikbar problemi. U kun qed tilfu l-flus imbagħad. Dik hija waħda mill-iktar problemi mhux biżejjed, iridu jkollhom iktar nies biex ibatlu l-dustbins, mhux biżejjed, u iktar iktar dustbins xorta trid Iktar nies biex tuħsiba. Waħda mill problem per eżempju li eh, per eżempju mlux sindku semmijeli, sindku ta' raħal, saqsejt dwar għat nisma l-fejn maħx bżed. Għalli għax eh, diffiċi biex eh, inti kollok iktar nies biex jiġbru anka biex jikinsu, eccetera. Ġifiri, fanni li għanaf. U aħna, per eżempju, intu fej jitħu l-skarċ, titalmu, per eżempju, intom. Ilhom jgħidulna bi jekk x'nitgħallmu l-iktar x'jinkoraġġuna biex nagħmlu. Biex ma nagħmlu mal-art. Mela biex nagħmlu biex ma nagħmlux mal-art, imma ġast narmu aħna aħna m'għandniex problema li narmu, aħna nsi narmu żejjed, kulħadd jarmi u ġveru. Separaw l-iskart. Eżattament, biex nisseparaw l-iskart. U xi ħloqna, x'sistemi ħloqna biex nisseparaw l-iskart? Tar-recycling, il-borza mhm. sewda, u l-organik. U tal-organic, per eżempju, tal-organic minix ħafna li daħlet, eżempju, xek. U per eżempju, xan iktar, għanna recycling ma' d-dar, nħorġu recycling, per eżempju, intom t-reċiklaw id-dar, t-separaw l-skart. Hmm? T-separaw. Issa milux, jisu xie kem sentajt li tinu maċ kemila, daħlet skema oħra ġdida, Għal fliexken? Il-BCRS. Tal-BCRS, x'taħsbu dwarha? Na vera ta' ġobni, għax n-nies uħobbu għom il-flus. Di għanom l statement għalih n-nies uħobbu għom il-flus. Ġifi, biex irġibu iktar flus, biex irġemmaw u irġibu iktar flus, jgħamlu l-bottles. Ok, all right. U l-plastik ma jmurx fil-baħar u ma narmuhx mal-art, jissarraf hemmhekk u naqalgħu il-flus. Taħsbu li għenet dila, għajd li. Eħe, eħe, għenet, għax minn flok jarmu mal-art, jitfawom fil-BCRS. Umbat, il-flix kan jitafġu u jieħdu l-flus u mbagħad jiġu jiġi darba darbtej pereżempju jew tlieta f'ġurnata u jerġa' jagħmilha ġdida l-borża. Eżattament, eżatt bidluha. Ifimni, rajtu hekk forsi jinqas ftit kemm ma darti u mhm. mhux naħseb naqsu.

Ek, iż-żarbun ek. Waħħal. Veru, veru, veru, sfortunatament. Naħseb forsi tkun hemm iktar tindif u manutenzjoni taħħa. U mbagħad meta tmur ommi u misir jgħidu, trid tiġi miegħi ngħidlhom le. Ommi tej, jiena ma nkunx irid immur, hmm. imma eh, tgħidli ejja għin ħalli jiena nżommlok il-borża u inti ddaħħalhom. U Ommi, ommi tibża' anka l-missieri għax darba kien hemm wieħed raġel u tefa' wieħed u ma kienx daħal u reġa' jdaħħal idejh u qata' idu. Aħ! Ooh! L-ibna ħorir hawnhekk. Aħ veru, le perikoluża, eh? Dik importanti jekk xi wieħed ma dakx ma ddaħħalx idek fl-ebda ħin, fl-ebda ħin, tistennih joħroġ waħdu jekk le Tewmu żewġ botti l-ieħor. Jew eżatt, jew timbotta b'xi jew b'xi ħaġa b'xi botti ieħor, le qatt iddaħlu jdejkom. Ikun hemm ħafna nies fit-toro u jmorru jfittxu fid-dustbins biex iġibu l-fliexken għax forsi ma jkollhomx ħafna flus, allura jmorru jiġbru fid-dustbin u dik il-ħaġa veru ddejjaqni. Għandek raġun, għandek raġun, ma jiex miex dera sabiħa. Fis-sens tajjeb li għax wara kollox imbagħad ħajġu riċiklati u kollox, imma fis-sens ma tantx hija dejra sabiħa. Għax ma jkun naħseb għax ma jkollhomx flus biżejjed biex jixtru u jipprovad. Ejda bl-Ingliż jekk tara tħodd. Provide għall-familja. Eżattament. Jiena naħseb li jridu jagħmlu isu ftit iktar minnhom għax Ikun hemm ħafna nies, tkun magħġla pereżempju, u jkun hemm xi tliet nies biex ħames boros dejhom. U mbagħad wara jkun hemm xi sija tistenna eh, tiġi fuq. Ġieli ġat li dik ta' Naf. Jew toqgħod toħroġ mid-dar biex tmur titfaħħom, bat tkun mimlija. Bat tkun ammorna x'imkien ieħor, bat ġej jkun mimlija. Ah. Iva, jiddependi l-ġurnata li tmur fija, hemm ġranet partikolari. Nibżgħu morru, pereżempju meta ma jkun hemm x'nies, imma issa pereżempju għandna ma jkunniex ħin, allura ngħidu n-nannu ah, biex imur għaxu eh, pereżempju jgħaddi minn ħafna torru, allura jsibha iktar. Faċli, jilħaq mhm. imur. Iva, ma jien naħseb li at least għenet naqra dak li jkun jgħidu da mhux ħantfaw mal-arda, ten sens pereżempju, jew mhux ħanħalliha Mhux veru jgħidu. Jiġifieri naħseb minn dak il-lat għenet ftit, ejja ngħidu inti qed ħaġa waħda tajba x'meta n-nies tmissilhom il-bot, mhux veru, hemmhekk fejn vera jibdew jagħmlu xi ħaġa. Isma', jien għandi dawn l-erba' mistoqsijiet hawnhekk. Ħa tażlu waħda kull wieħed u rrid Eh? How fun. How fun, għara xeħdu. Iwa jinħob ħafna l-lub. U di tażlu waħda, ħanaraw biex ħatuħorġu. Sawa, minn ħajibdajja, nandu l-kuraċ. Inti, prosit. Neġbet waħda. Aqra jenna. Li kieku kellek tagħmel xi ħaġa li hija diffiċli immens, kważi impossibbli,

meta jtellgħu il-bini dejjem ikun kbir, u mbagħad jekk pereżempju jaqa' jista' joqtol ħafna nies. Hmm, Għal Madara San Ġiljan. Għal Madara San Ġiljan kien u ħafna postijiet oħra kien hemm anka minn miet ġifieri minħabba fek. Eh, dik hija kwistjoni li hija eh, diffiċli ħafna, eh, ċertu periklu, veru, veru. Il-bini bla doċ dik hija waħda mill-konsegwenzi tiegħu. U xek, ħafna ġla forsi, ċertu nuqqas ta' attenzjoni, Hux vera. Eh, u inti qed eżempju, xi saqsejk xaġa kważi impossibbli. Tasbu li hija impossibbli li jaqaf jitla dal-bini kollu? Le. Eh? Le. Impossibbli mhijiex. Le. Għax dejjem, huma dejjem jibqaw jikunu per eżempju jkun hemm dar u ma tkun veru antika, jidu jwaqqawha biex jibdew biex jibnu waħda moderna. Jew flex. Eżatt. U mbagħad allura ġifieri trid tiġi tiswa ħafna flus. U u jgħodu minn flok jużawhom pe- bħal karti biex jagħmlu kodba u hekk, jużawhom iktar biex itellu biex itellaw il-bini. Il-bini, il-bini, all right, all right. Em, Però jiena dik se rrid rrid xi ħaġa, forsi xi li hekk vera tgħid jien naf ġifieri fiction li vera kważi ma tistax issir. Kieku ka, intom tistaw tikkontribixxu wkoll, don't worry, għax nistgħu jemreket jagħmlu. Jien naħseb biex innatfu l-baħar għax dak kbi ħafna. Oh. U joqogħdu jimxu il- um, L-affarijiet. U għajġvi, kun hemm xi ħaġa, xi tip ta' sistema jew makkinarju li jiġbor il-ħmiġ kollu li hemm ġol-baħar? Eh, bħal pool fil-pool hemm ikun hemm pereżempju xi magina, pereżempju meta jkun hemm xi ftit nies hemm jingħadfu. U mbagħad pereżempju bħal baħar hemm għajda darb sejf f'ġurnata jew f'ġimgħa. Għax ikun jwadbu pereżempju kuljum daf kemm iwadbu u ma allura ikun iridu l-annimali jkunu jridu jibqaw ħajjin, mux għan kullħat jkun jrid jibqa ħaj. Ekku, eżatt. Minna nibza naqqa meta per eżempju ħut iż-żaj, xi għandi ħut iż-żaj. Eh, meta jmur ġel baħar nibza nħallih, għax ma jmux ikun hemm xi sil ħġieġa u jifes fuqha. Aħna jiena u ħija meta morru l-baħar ikollna l-goggles nippruvaw naqbdu l-affarijiet u namlu gozz imbagħad narmuhom fid-dasbin. Hi xeħlew tajjeb dejja tajba di, vera dejja tajba, proset, proset, ta' minek inta tfun għal ambjent. Ma jekk ikun fond ħafna ma nistgħu ma ma laqgħux ħafna, fed ikun baxx. Imbagħad il-mama tgħidli, għal għandek bżonn il-goggles. Najdra eh, biex naqt eh, nabda fuq. Le, da, raxakle. U blas naqt nara l-ħut vera nħu gost. Oh, le, eżad, diki, xaġa sabiħa. Natura ta' taħt il-bahar. ħafna sabiħa, ġili rajtu sempliċi dokumentarju u jġibu l-affarijiet ta' taħt il-bahar, xieġmil. Imma per eżempju, in real life, ma jkunx daqsek jisu nadif u ek. Ver, u skont fejn, nifimni, ġanna ntom fejt morru tozzu, probabli fejn kunem minnis. mux minn fejn morru l-oħrajn fil-bħra li. Naħseb barra minn Malta jkun hemm iktar natura taħt il-baħar u għawek ma tantx ikun hawn daqshekk. Tittoħroġ iktar il-barra. Eh. Tittoħroġ iktar il-barra biex issib. Għax fej dan fimni fej kun hemm ħafna nies anka l-ħut u hekk naħseb iktar jitlaq lem u hekk mhux ħajbqa' tajjeb tajjeb noħolqu makkinarju mela li jnadda fil-baħar darbtej f'ġurnata, hekk għedna hekk ftemna, hekk ftemna. pompa, jisa pompa bħal tal-pool, mux veru. Ideja tajba, minn minn jixtieq ikompli, xat minn dinna ħajja. Inti, ħajja, inti l-kuraġġuż. Li kieku kellek tipproteġi li annimali u annimal wieħed li ma jkun u għaliex? Li kieku kellek tipproteġi annimal wieħed hekk. Probabbli l-iljuni għax ħafna nies issa qed imorru għall-kaċċa. All right, tal-iljuni imma jmorru jaqbdu l-iljuni. Ġieli jmorru. Ġieli jmorru. Ġifieri dik kieku tipproteġi l-iljuni. Għaliex l-iljuni hekk imma? Hekk jogħġbok għall-annimali. Eh. Eh, dik il-king of the jungle jgħidu lux. Eh, Jiena mm. naħseb li xi annimal li għandu s-suf, għax in-nies ikunu jridu jaqtawlu jaqxruh biex jużaw biex jagħmel xi kowt jew il-bisi. Mmm, veru, veru, veru, l-annimali li jaxqu l il-ġidda tagħhom biex nagħmlu la vera, veru. X'iktar dom li tipproteġu kieku? X'annimal tipproteġu? Hemm ħafna. Hemm ħafna, ma wieħed u titgħażlu Il-klieb. Il-klieb! Oh, għaliex il-klieb. Għax hawn ħafna nies se taħalluhom barra mitluqin hekk u minn flok jgħinuhom iħalluhom hekk. Hmm. U Minflok iħalluhom hemm jistgħu jeħduhom l-animal welfare jew shelter. Xi shelter, eżatt, eżattament, jew min jaħqarhom l-ar. Kważi kważi ħer tħallih barra jiġri milli taħqrux vera. Għaw min nies, per eżempju, ħalluh minar ikelu ilma biex imut jizu ma jkollux din biex jkun jizom ħaj. biex jkun Eżatt. Ġviri aħjar, per eżempju, jekk ma jkunux iriduħ, jħjoħduħ l-animal welfare mill-li ħallu hemmek. Eżattament, eżattament. Enti xi salva? Jien kiku eh, salva il-panda, tafkum ma ħelwi. Tafkum ma ħelwi.

Inti, daqsek, qabżitek. Tal-axħar issa jkollok. The best for last, eh? Le, save the best for last, all right. Kiju kellek terġa tmur lura fi żmien, x'tagħmel biex tevita l-problemi li għandna llum fl-ambjent? Hmm. Time travelers. Ejja, l-kiku għalkom tkunu time travelers. U tmur, x'tagħmel kieku Elena? Kieku kont minn qabel kont noħloq xi ħaġa biex jgħin l-ambjent u inaddaf iżjed bħal xi mexin kif qalet biex mhm. natfu il-baħar u l-ambjent. Mhm. U ma naqtawx ħafna siġar biex nqodu nibnu l-binji.

Ejdom by 2025 ħajġri jekk jekk jekk u hekk. Imma jekk nieħdu ħsib minn qabel ma jiġri hekk. Ux vera. Ġviri, tuħsi tafżom li xħajġri tajba, u kun ġeja mill-futur. Tajba, tajba. Jekk jemnu insomma. Jekk jemnu, kisum bat t-tissib tħux ħagġa miegħek fil-kas, jitkwat murdu għajdu mara, di rajtu bħala dik ġeja mill-futur. Imbagħad, per eżempju, jekk palma qalet i, jekk per eżempju tgħidilhom jistgħu per eżempju ma jkunux ta' dik il-din ma jemnukx ukoll u per eżempju jkun xi ħaġa oħra se jiġri mhux dik il-ħaġa. Eh! Ġiri tiġri. Ġiri tiġri u koll, ma dalek tkun t-prova tkun konvinċenti u tuħx ħagġa li vera t-konvinċi jom bija u Hux mobile tal-lum. Eh, noqt noħodilhom it-tatti biex jaraw. Eżatt, eżatt. U jom l-AI, il-chat GPT, dik żgura jistaġbu biha. Kollox xatik. Kollox xatik, eżatt, eżatt. Tajjeb, ej, l-aħħar waħda inti, nġbet. Issa sew. Issa sew. Kif taħseb li nistgħu nsolvu l-problemi tat-traffiku f'Malta? Mela ħanna kemm għandna ħin. Mm. Mela. Jek toħroġ b'xi idea tajba din għaddu għal il-Ministru tat-Trasport u ħanejdlek jaftiħu premju Nobel fuqha. Mm. Ma ħan naħseb ta' Aħseb, aħseb sew, għalli ma tmurx ma teħdux maħabba fina. Biex insolvu l-problema ta' traffiku, jien naħseb traffiku hija waħda mill-ikbar problemi li għandna f'Malta. Għax hemm ħafna eh, pollution. Jagħmlu ħafna pollution, kondumu ħafna biex naslu minn posta li ħor naqtaw qalbna, uff. Ma nafx, ma jina li traffic hija waħda mill-affarijiet li jeżistu jew xina ndur ħafna. X'tagħmel inti? Tista' tagħmel li trid tajjeb kieku kieku qed nimmaġinaw aħna dejjem. Mm. Jina kieku, per eżempju, jekk taf il-ċaħat li ħatmu l-istess post, tajt kem nis li tis ta' ħaj ma jqodux jġibu l-karazzi tagħhom u jqodu jkun hemm balla eh, affarijiet. Eh, dik nirreklamawa ħafna u ma tantx jagħmluha. Jiena naħseb li minflok jużaw karozzi billi jużaw il-gas, jużaw iktar roti, biex jagħmlu l-eżerċizzju u karozzi per eżempju li mhux elettriku eżatt. U jagħmlu iktar Traffic lights, mhux pereżempju waħda fil tara. All right, biex qisu traffic ikun ikkoordinat eh. iktar. Ora, pero semmejt tar-roti, sorry, ġawafek, taħsbu li huwa tajjeb li huwa sejf bizzet li nsuq roti f'Malta u li għandna bizzet. Għax ikun hawn xi wieħed jew waħda ma jkunux sew, imur bum. Ikun hemm in-nies sejrin gażi dawn bil-karozza u jistgħu jtajruhom il-weġġgħu. U per eżempju, ġili rajtu għom il-bike lanes tafu li għanna bike mm. lanes sa' Malta. Għanna bżed bike lanes l Le. Jiena ktajdu li fejaw bike lanes għasab noddon fuq forsi ħaj jek zewċi, forsi zewċi dejn. Meta Meta tara bike lanes, iktar eh, tara nies jimxu mflok roti. Jew xieġri, tibda bike lane u xieġri mbagħad. Tispiċċa. Eh, Tispiċċa f'nofs triq. Eżatt, nofs triq. Tibda bike lane, issa x'ħan nagħmel? Nitfarru ta' fil-ġemp u nitlaq, jew niddobba lift. Ġifieri, jekk titkorreġġi xi roti, naħseb trid tagħmel mezz kif Tagħmel it-toroq tagħna tajbin biex isuq roti fihom. Mhux kella ftit bankina akbar. Bankina akbar, eżattament, u per eżempju tagħmel eh, per eżempju nkella bankina taqsamha minn nofs biċċa l-bike lane u biċċa l-walk. Għal ma jagħmlu eżempju barra minn Malta hemm ħafna eh. postijiet hekk hux veru. Eh, xiktar, xiktar, ejja. Problema ta' traffiku, kif ħa nsolvuha? U anke dik il-ħaġa fejn kun hemm xi traffic jam li għandna ħafna problema f'Malta u jkollha bżonn tgħaddi ambulanza biex tgħin lil xi ħadd xi emerġenza ma tkunx tista' tgħaddi għax kun hemm ħafna traffiku. Vera, għax it-toroq tagħna mhux wisajn biżejjed. Ma jkun hemmx post fejn jers u l-karozzi biex mhm. tgħaddi l-ambulanza. Mhm, mhm. Aħjar jagħmlu xi emergency lane. Għanna bżonna dik. Tittarannix bizzejet lanes biex naddu għahna separ għall-emergency. Għanzi għanna naqa bus lanes rikultant, forse biex jaddu l-bus. U fil-roundabout, per eżempju, kullħat ikun irrit jaddi gas down, għax ikun maġġel, u għat ma jċedi l-ħat, un bat per eżempju, jek tkun, per eżempju, jek jiena ommi u ġara xi ħaġa nanna ħadd ma jkun irid iċedi. Ġifieri kulħadd ikun irid jgħaddi l-ewwel u hekk tibqa' hemmhekk. Ma dak nasib kollu minħabba l-ġelli għandna għax nibżaw li ma naslux u għax neħlu f'postijiet u mbagħad nkunu tar tal-postijiet oħra. Però kollu kemm sibu soluzzjoni waħda, pereżempju ġilli jsemmu il-metro, ġilli jsemmu nużaw il-baħar, ma nafx. Lim kieku tagħmlu hekk intom? Xi ħaġa anke jekk diffiċli ħafna biex issir, għax intu l-affarijiet li semmejtu kollha huma possibbli li nagħmluhom. Mhux veru inna nisimgħu dwarhom xi ħaġa hekk li forsi tista' forsi solvi l-problema. X'naħsbu li il-metro, il-ma nafx, x'nużaw, helikopters, ntiru, nomu. X'taħsbu tkun soluzzjoni? Hmm? Jamlu metro taħt l-art. Il-metro taħt l-art taħseb l-iktar? Nużaw taħt l-art. Ma imma jiena nibżgħu mbagħad għax ma pereżempju ta' fuq ma tkunx forsi stabbli u jkun hemm ħafna korozzi, ma ma tmux taqa'. Eżatt, taqa' u pereżempju di ma tkunx tajba. Barra minn Malta hemm ħafna metros u. Imma forsi jkun hemm xi balance beam xi ħaġa. Ikun ta' meta jkun hemm taħt l-art, fis-saqaf ikun hemm ħafna ħadid biex meta jekk pereżempju jixxaqaq ftit il-road ikun hemm jaqgħu mhux jaqgħu fuq eh, il-karozzi l-oħra. Le, ovvjament kassiet tissir sew, ovvjament ikun hemm il-periti u l-inġinieri jieħdu ħsib kollox huma, u xek. Imma l-metro soluzzjoni Il-metro soluzzjoni, sur ehm, ministru, il-metro soluzzjoni, ok, skont kif għalun l-atfall. Mela, jiena però, ehm, il-lum ġimana u koll reġa ħajkun maħna Brian, ehm, u ħajajdinna da xej, forsi l-perspettiva tiegħu dwar l-ambjent, dwar dak li tkellimna aħna, Brian u uffiċjal edukattiv fi studi soċjali, u ħajdinna da xej il-perspettiva tiegħu, forsi nitalmu da xej iktar X'taħsbu, naraw x'jaħsbu dwar l-idea il-proponimenti li ħriġtu bihom intu forsi wassalhomna u jaslu x'imkien tajjeb għall-Premju Nobel? Għall-Premju Nobel, tajjeb. Niltaqgħu miegħu dalat. U issanna maħna lil Brian Kirkop, kif inti Brian? Mux ħazin tajjeb ħafna l-lum. X'taħseb mid-diskussjoni? Nieħu pjaċir nara dawn l-istudenti jagħtu l-opinjonijiet tagħhom u jaħsbu dwar l-ambjent li ser jirtu mingħandna bħalissa. Infakkarkom li l-ambjent hu dak kollu ta' madwarna. Mhux is-siġar biss, imma naraw l-ambjent mill dak naqsmuh fi tnejn, dak tal-naturali, siġar, ħdura, baħar, eċċetera u dak li hu magħmul mill-bniedem. L-istudenti Melania Zea, Jan u Elena tkellmu u rrealizzaw li isma' rridu nieħdu ħsieb l-ambjent għax fl-aħħar mill-aħħar jekk l-ambjent ma nieħdux ħsiebu aħna ħa nbatu. Taw ħafna punti fejn l-aktar wieħed li għoġobni huwa li isma' n-nies jagħtu kas il-flus. Mela noqogħdu attenti kif nużaw ir-riżorsi tagħna bl-aħjar mod. Fil-temi ambjentali dejjem nibbażaw fuq it-three R's. Tafu liema huma t-three R's? Liema huma? Reuse. L-ewwel waħda liema hi imma? Reduce. Reduce, reuse u recycle. Mela, l-ewwel irridu nnaqqsu. l-użu tal-affarijiet. Innaqqsu l-użu tal-affarijiet billi naraw jekk hux vera għandna bżonn immorru dak il-post u nnaqqsu naqra mit-traffic, jekk m'għandniex bżonn ma mmorrux. Naraw jekk għandniex bżonn nixtru flokkijiet oħrajn u nġibuhom minn barra, eċċetera U nippruvaw innaqqsu kemm jista' jkun l-affarijiet li m'għandniex bżonn. L-affarijiet li għandna nerġgħu nużawhom. We reuse. Ħalli kemm jista' jkun ma narmux l-affarijiet fil-landfills u f'affarijiet bħal dawn. Wara li we reduced u we reused, noqogħdu attenti li we recycle. L-idea tal-BCRS hija idea tajba. U ovvjament, laqatni kumment ta' xi ħadd minnkom li jiddispjaċik tara persuni ifittxu fiż-żibel biex jieħdu t-ten cents ħalli jmorru jsarrfu għax forsi m'għandhomx flus eċċetera. Veru jiddispjaċik għax jekk nieħdu ħsieb l-ambjent kollha f'daqqa, nies bħal dawn ikunu jistgħu jagħmlu affarijiet oħrajn minflok jiġbru miż-żibel. Li ninkwieta, ninkwieta, jiddispjaċini għax intom bħala żgħażagħ ma esperjenzajtux x'jiġifieri fl-ambjent fid-djar fil-irħula tagħna nilagħbu fit-toroq. Ma esperjenzajtux mixja fil-widien kif konna nesperjenzaw aħna qabel ma kellna dan il-bini kollu. Semmejtu tajjeb li l-bini huwa importanti. Għalfejn? Għax għandna bżonn ngħixu fejn noqogħdu. Turisti. Eh, turisti. It-turisti għandhom bżonn ħafna x'għandhom bżonn it-turisti? Lukandi. Lukandi, postijiet fejn joqogħdu, guest house. Fejn jistgħu jmorru jieklu. Fejn morru jieklu. Ġifieri dawn ma nistgħux naqbdu ngħidu ma nimlux aktar. Imma rridu noqogħdu attenti li dak li għandna Ma nibdux iżżejjed. Ma nibdux iżżejjed u dak li għandna nieħdu ħsiebu. Ħalli lill-tfal tagħkom inħallulhom xi ħaġa li japprezzaw is-sabiħ ta' Malta. Malta għandna ħafna postijiet sbieħ fejn immorru ngħumu, fejn immorru bil-goggles, fejn immorru ngħoddsu, fejn immorru fin-natura. Irridu napprezzawhom. Li ma narmux fl-art hija ħaġa importanti. ħafna. Jien naħseb kważi kważi so jaqbel zek imma dnub li għadna ngħidu għasallum. Għax it should be common knowledge li ma tarmix fl-art u fis-sens li dil-ħaġa li jisek trid tgħidilhom lil dak li jkun lin-nies nħossa kważi redikola. Ma nafx kif taraw imma ma nafx jina li nara ovvja, taf kif, ma t-tammeċ l-ambjent id-dam, inti bort fih, dal-post b'xi mod jogħġbok, b'xi mod forsi tixtieq. Billi tieħu borża u tarġa' tieħu l-affarijiet miegħek id-dar. Ti ma tmux gost mur ximkien fejn hu maħmux, allura tħamġu. Ah, jekk tkun fuq il-baħar u għandek sigarett, mhux intom, eh? U mhm. jekk jista' jkun, anka meta tikbru ma nużawhomx, imma jekk persuna xi ħadd mill-ġenituri spiċċa jieħu sigarett, għalfejn għandek tarmih fil-ramel, u mbagħad forsi jkun hemm xi tifel qed jilgħab fil-ħamri aw fil-ramel u jerfa dan is-sigaret fidu, eċċetera. Nippruvaw nieħdu ħsieb dawn l-affarijiet. Importanti li ħin minnhom xi ħadd minnkom semma importanti li ikun hemm nies li jagħtu kasna. Eh. Jekk intom ma jagħtux kaskom, intom tridu tkomplu titkellmu. Tridu tkomplu taqsmu l-opinjonijiet tagħkom biex xi darba dawn in-nies il-kbar jisimgħukom u jagħmlu dak li tixtiequ intom. L-ambjent jekk nieħdu ħsiebu aħna kollha kemm aħna ħa ngawdu, mhux il-kbar jew iż-żgħar biss, kulħadd igawdi u anke l-Maltin, it-turisti u kollha. U issa ħa nibdew sena skolastika oħra u kemm jista' jkun noqogħdu attenti li nżommu dejjem f'moħħna, reduce, Reuse, recycle. Eżatt, importanti f'dik l-ordni. Għax aħna millux kont nara dokumentarju eh, dwar kemm narmu. L-ammont, eżempju, nixtru ħwejjeġ ġodda li m'għandniex bżonn, narmu l-antiki, U hemm postijiet barra maħna Malta forsi ma narawiex daqshekk għax aħna Malta għalkemm naraw ħmieġ u mbarazz barra imma pjuttost jisom miġburin u xe. Imma hemm postijiet barra minn Malta fej l-erjas huma magħmulin miż-żibel. Erjas Ma jkunux għadhom użawhom il-ħwejjeġ li l-antiki. Jixtru oħrajn ġodda u jgħidu u le dawn ilhom għandi u jaqbdu jarmuhom. Jiena jiena ntihom xi kuġina jew ħabib. Jiena ntihom pereżempju li ma jkollhomx ħwejjeġ u hekk. Ħalli ngħinuhom. Iva, ukoll, ukoll. Però xorta rridu noqdu attenti kemm nixtru għax ngħidu ma tantx narmu imma jekk nixtru ħafna ħanarmu ħafna wkoll, eh? għax dan kulħadd għandu limitu tiegħi minn tiegħu m'għandniex dar djar tagħna mhux hekk endless, ġifieri noqdu attenti kemm nixtru anke llum mobile wara sentej tibdlu xa tagħmel bih. Tarmih. Eh, Dejjem jisbiex ma tarmiħx inti tiħi xi ħadd wara ftit jarmiħu wkoll. Jiġifieri dejjem nibdew mill-ewwel pass. Naqsu li nixtru, naqsu li nużaw, fim taffarijiet li eh, nistgħu nibqgħu nużawhom, eċetera. U veru. Mela, għandkom xi ħaġa xi żidu? Hmm? Le. Le, kollox tħossu li jettu taħsbu solvejni problema tal-ambjent. Le. Le. Imma, imma kman. Tagħmel ftit differenza proset ma jemmi ħanżejt xej. U jekk nagħmlu kollha ftit differenza, nkunu qed nagħmlu ftit differenza ikbar. Eh. Hija importanti u qed taqtaw qalbkom fuq din. Eżattament, veru, veru, veru. Mux, it's not really related. Imma, inti jismi, inti eh, tini, eh, your second name, Kirkop. Akka jiena? Tara. Forsi skopru diġu minn Jista' jkun ukoll. Laħwa, laħwa, laħwa. Malta zaħira, ux, Malta zaħira. U għax Malta zaħira, rridu nieħdu ħsiba iktar, tajjeb, ħanżomma mat-tema. Tajjeb, mela jiena nixtieq L-ewwel net irrid ngħidilkom thank you ħafna tal-ġejtu llum. Grazzi wkoll lis-Sur Cardona li ġabkom hawn illum u xek. L-assistent head tagħkom. Grazzi l-iskola primarja wkoll ta' Birkir Kara li offrit inna dawn l-erba' studenti ħelbin u bravi għallum biex niddiskutu dit-tema li tinsama forsi faċli fis-sens għax spiss nitkellmu dwarha, imma mi faċli xejn għax hija diffiċli ħafna biex nattakkaw din il-problema ngħidu hekk li spiss nitkellmu dwarha. Eh, pala, grazzi wkoll nixtieq eh, natukom dan il-ktieb huwa publikat minn Fondazzjoni Satar u jismu stejjer tal-Waħ Waħ Waħx. Miktub minn Trevor Zara, ma nafx kell għadd minnkom għandu, jew le. Le? Naħseb għandi xi wieħed. Għandek xi wieħed ta' Treverzara, ta' Treverzara nassum li għandkom xi wieħed. Però dan huwa ktib li ħareġ milux ħafna, e, huwa sabiħ immens bitpinġiet ukoll ta' Nadin li Battista Biffa, bitkom wieħed kull wieħed, taraw, biex insomma mat-tema tal-ħorer li semmejna l-ewwel. Tajab, hopefully, ma kellix għalfej, thank you, ma xarta. Nżommu ma l-ħorer, nispera ma xaħat li għatajdu bil-BCRS bla ktib. Dakul, grazzi ħafna, grazzi l-segwaċi tagħna u koll, narawkom id-darba li jmiss.